Thihna khawp hiala ram kang hian ram ngaw a kang chhe duai duai a, a ram pumin a sen khup a, meikhu leh mei vapin a tuam a ni ber mai. He ram kang avanga khawlum chuan record a break hial. Mei kang chu thunun zawh loh bawngkawlh ang maiin a lim puat puat a ni ber a. A la kang lo laite chu a man chho zel bawk a. Mei alh hi tlang pakhat Mount Parnitha an tih Athens hmar lamah a invorh chho va, Greek khawpui hnaia ram ngaw pawimawh thlengin a kang kai ta zel a ni. Athens velah te chuan thawk harsa khawpin meikhu in a tuam nasa a, thuneitu lamin emergency service kovin a theih ang angin an in bawisawm nghal a. Chenna in leh lo tam zawk chu bungraw chuh hman lova chhuahsan a ni. Thenkhatah chuan a theih ang angin hmun him laiah bungrua te thiar chhuah a ni bawk. Evia Island velah te chuan thli nenna taka tangkawpin Mi alh eng pup pup te chuan boruak zang lam pan zelin a sang zawngin an invawrh eng zuai zuai bawk a, Evia Island chu a kang hneh hle. Mi pahnihin nunna an chan tawh a, pakhat phei chu kang ṭhelh tura in volunteer a ni nghe nghe. Mi sawmhnih vel chu damdawi ina hruai an ni tawh bawk. He nu khawngaihthlak tak hian a pianna hmun a in leh lo a chan vek thu a sawi a. Chu bakah an thil neih zawng zawng engmah lo ah a chan thu te ka thin a rim em em a, mi zawng zawng kan thin a rim a. Kan hna kan engkim kan chan a, ni thum lai kan hawihil tawh a, tanpuitu reng kan hmu lo, tanpuitu kan mamawh em em a ni, a ti a. Sorkar lam an chemuang deuh nge i han ngaithla chiang teh ang?

need help they lost their homes they lost their jobs they need help the government has huge responsibility all the government He Peter khawngaihthlak tak pawh hian kang mei avangin a in chu rohsan a ngaih phah a, helai tlangdungah hian a that lai hun zawng zawng a lo hmang liam ve tawh a, chutia han chhuahsan mai chu a ngai ngam thei ngang lo. A thenawmte chuan kang mei a lo hnaih tak tak hmain a bungrua te an thiar chhuah sak a. Mahse, zawi muangin a lo let leh chhet chhet a, a van khaw ngaihthlak tak em! Ka inah ka hawng dawn, tui theh lut rawh u, khawiah mah ka kal dawn lo tiin a au nasa mai a. Too dangerous they say. This is my house, let me go in, I'm not leaving.
Police te leh kanghreltute chuan a hlauhawmzia thute hrilhin a tawp a tawpah chuan an hruai kir leh thei ta hram a ni. Mihring piah lamah ramsa te pawh an thi nasa em em a. In pakhata a neitupa inkang mei a hlauh avanga a sabeng tung khawi lai a tlan chhiatsan pawh mi tlawmngai thenkhatin lo hmuhin ei tur te an pek sak a ni. Kanghrelh tur hian France, Switzerland, Sweden, Cyprus leh Romania atangin fire fighters chahbelh an ni bawk a. He ram hian kum sawmthum hnua khawlum ber tum a tawn phah hial a ni. Zia awm lam a pan deuh hnuah Athens leh Crete velah te chuan mei alh a la mit chiang lo tih thuneitute lam chuan an puang ve mek bawk a. Chutih mek laiin Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis chuan Kang mei chhuak chu pawi a tih thu leh a ṭhelh mi chu tun dinhmuna ka ngaih pawimawh ber a ni a lo ti ve bawk a. Kang ṭhelhtute lam pawh in ring renga awm tir an ni. Turkey lamah chuan malsawm ruah an dawng hlauh mai. Hei hian eng emaw chen chu a ti mit a, kang ṭhelh tura fuan khawm te chu an thaw huai ngeiin a rinawm. Chutih laiin California lam pawh an him bik lo. Mealh hian ram zau tak chu a kang kai mek zel a, kang mei an tawrh tawh zinga a nasa ber pathumna a tling hial a ni. Nevada tlang vela thing buk ro deuh te chu an alh eng pup pup mai a, mi pariat vel chu chin hriat lovin an bo tawh bawk. Heng zinga mi panga te chu Old Mining Town Greenville-a cheng te nih a hriat a ni. Kang mei hian ram acre nuai li sing li sang sarih a zau chu a kang chhe tawh niin report thenkhat te chuan an sawi bawk. Kang mei chhuah chhan hi tun dinhmunah chiang taka hriat ni lo mah se investigation kalpui mek a ni. Report thenkhatin rinhlelh an neih chu a awm. Pacific Gas and Company power cable chu thingkung tluin a del a, chuta tanga kang mei hi lo chhuak ta niin an sawi. He company hi sanghnih leh sawmpariat kuma kang mei chhuak a, mi sawmriat paruk laiin nunna an lo chan phahnaah khan dam an lo hlawh tawh hle a nih kha. California bikah hian nikum aiin tun tuma ram kang hian a kang chhe zau zawk a. Nikum sanghnih leh sawmhnih a kang mei chhuak kha California ram kang nasaah history a tling bawk. An ram kang nasa tak tak zinga panga te chu kum hmasa lamah khan a zawnin a thleng deuh vek a ni. Chung zawng zawng belkhawma ram kang chhia chu ram acre makta duai hnih leh point panga a zau a kang chhia a ni. Kang mei chu thelh mih hun a awm ang a, mahse a tih che reu tlang dungte tuam dam leh turin kum tam a ngai thung ang.